Hag an esañs a zo deuet war-lerc'h nemetken, quoi. Ya, an esañs zo war-lerc'h, ya. Chouch am eus oa er bloavezh pemp ha daou-ugent. oa deuet ar sir vehe graet un e lesanv oa, a ya chom e Keramprat, e Kastell. e-lec'h emañ Nathan war brigoli bihan bremañ.
Keremprat.
Ar sir, a-raok ar brezel dija, ar sir en doa un trakteur. En doa un trakteur dija. Rolland oa anv mat. Met ar sir vez graet outañ. N'on ket perak. E di a-wel ar maner, ar maner kozh oa. Hag hen en doa un trakteur hag arall doa ket setu... Ya, peadra da vezañ lakaet gwelloc'h. Ar sir vez graet outañ.

Diskenn bale ken ar moter ha pa selle mat ouzhpenn doa ket ken esañs ha doa graet iminanter en eost. Doa graet iminanter ha n'oa ket ken esañs. Setu me chouch e ma lavaret da mamm ma peus-hi-me reiñ lein berr 'zo dezho, tout aze. Me 'zo da glask esañs. Difficil lakaat eo da gontabilennoù ha da vihanañ ma keront hag ober lein dezho bremañ e-lec'h reiñ lein war-lerc'h al labour. Evel ma veze graet a-raok pa veze echu dournet. Setu wannaet neuze da velo gozh, an hini beloioù gozh, perak bez eo tout ar beloioù mat eo pike ar boched rak mont a ran kemm d'an ti-kêr en amzer da ziskouez ar beloioù. Hag e veze sellet outo, e zo mat ale. Tout, tout a rea mat a veze dalc'het ganto. Hag, hag, hag, hag ar re fall, e-lec'h e setu e, e tenn ar guidon kuit hag ar sell, e lakaet ar frein warno, hag ar al troad a fred trafiquer gant tout se, lakaet an koad d'ober ar sell, an koad gant an ibil koad, hag an koad pointan e var c'houre.

Da vont rejek Bris, un all par ar, par ar, par ar brezel n'eus ket bet kembergezek. Nan. Me d'ar fin tout, par ar, ar zizun ziweza, ablamour da gas tout o munition gato da Bris, o do izum kiri a kezek. Du-mañ oa ea daou loan gato, daou loan daou gar. Setu on doa heuliet ar, ar bochet betek, betek, betek Plouvian, quoi. Ah, ya. Abalamour da, da, da gaout anezho en-dro, da zistreiñ pa dujechu ganto. Me eno a deu da da Vionusaos da vitraginezo. Hag o do lahet tri c'hant loan war, war, war se- seizh kilometr en. Tri c'hant loan war seizh kilometr. Tout dud ar vro a yoa okupet gant pili en ur c'hromatolloù rak tommoù ha spontus mizeoù a-stoa. Hag oa tomm o minab a oa ar c'hromatolloù gant gant ar bal, oa trakteur ebet, n'oa n'oa ket n'oa ket pellkeuz traousik, n'oa ket traousik uhel bremañ. Setu gant ar bal tout c'hromatolloù da lakaat ar c'hezeg varz. A veze treinet ar c'hezeg gant kezeg all yac'h neuze e veze treinet ar re varv tout ha digaset war an toulloù. A lakae razh warno, a lakaen dour adarre. Ya, ya. Tregont da lavaret.

Ya, hag ar c'hezeg-se goude eo diaes labourat ganto pa gleven trouz kavet ezhoù erru en avionoù aze aes int gant ar foul a-wechoù. Pa veze lakaet ar varrikenn dre gourc'hein ar varrikenn da gas dour d'ar park pe arouez, ar varrikenn a veze stronsus a-wechoù anezhañ hag a rae trouz, trouz pounner, setu ur mark a yen sell emaint erru aze. Hag petra pa vezent staget ouzh ar miganig da vont eus ar goubanant da en all. Ya. pa oa anv eus ar migranti ganin oamp chomet ha neuze kreiz an dourna dabot va c'houn kemeret labour mle ma chomet ha e ben oan aet betek karanteg e lec'h ma c'houien oa amerikaned eno hag o toioù gato eno se da chouin eno te vez baesañs

Atav-mañ hini 'ta am eus un hotel-se. Ya, an Himelenn eo. Unan unan livet ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Hag eno eo leun a Amerikaned, re zu ar re venn a bep seurt, you know, surtout re zu. Ar re venn alies ez ea lien gentañ hag ar re zu chom war-lerc'h da da da da gas traoù dezho. da- Ar re zu e lakaet e gizmevegien da zikour Ya, ya, ya. ar re venn tammig. Eh, Ya, bremañ e vont lakaet da penn kentañ, met ar poent-se ven ket. Ar poent-se ven ket. Ya, vo ket fiziañs enno. ah. Setu mogelet e splik dezhan. Ar fast-food-se a yoa disheñvel da zebriñ kwa. Ya, hag jestroù da sikour ouzhpenn kwa anezhan ma mije bet un tammig esañs e vo roet ar pab al lech-fre fast-food digaset ar jerrikan a-desañs din. Leun, ugent litrat, se a ber jerrikan kwa. Jerik an agal tout bo bet digantan evit al lachefred. Ma dalc'h an lachefren eo hir anen. Setu on distroet gant esañs ha ben eus eo ar re all echui gant o lein. Don eus a lion gant ugent litrat esañs war ar velo.

Ne oa ket esañs. Hag e vije bet ret kaout esañs. An trakterez-se o dije bale gant petrol. Ya. Met da loc'h, er gomañsamant, e-pad ar pemp minut kentañ, betek ma vije tomm ar motor, ret kaout esañs. Ya, an trakteur kentañ 'm eus bet goude, du-se, Evelier. o doa an ali Chalmers, ya. ha, da loc'h a veze lakaet gant esañs, ha, goude, pa veze tomm ar motor, veze paset gant petrol. Petrol. Oa nemet ar bouton da drei, hag e cheñche, e cheñche korzenn. Ah, Deu ket dre mestr korzenn, daou, daou euh, bidon, eo war gourre, quoi, daou. Du, du, du, kaoter gant esañs hag un petrol, eo. An petrol, eo kalz brasoc'h. An esañs a rea à peu près pevar litrat bate.